Tena fety samy fankalazan'ny Empira Romana an'ilay andriamanitry ny masoandro tamin'izany tokoa ve ny fety Noely na Krismasy izay ankalazain'ny Kristianina isaky ny vingt cinq décembre sa tena fety kristianina tokoa? Tokony hankalaza an'io fety io ve ny Kristianina isaky ny vingt cinq décembre? Aiza ao anaty soratra masina no milaza an'izany? Misy ary moa ireo miteny mihitsy hoe ny Noël dia avy amin'ny fitambaran'ny teny anankiroa Noa izay midika hoe tsy misy teny anglais, ary ny El avy amin'ny teny hebreo izay midika hoe Andriamanitra. Ka hoy izy ireo hoe Noel, hoy izy, dia fankalazan'ny Kristianina an'Andriamanitra tsy misy. Izany rehetra izany no valiantsika indray ato anatin'ity video ity fa mangalà toerana ary. Voalohany indrindra aloha dia tsy misy teny anankiroa, anglais sy hebreo, ka hoe afaka natambatra izany ka nahazoana teny anankiray hatrizay ka efa tsy mitombina aloha Iny an, argument tsy misy dikany iny, izay tsy tokony valiako akory fa inona koa ary ny hamaliako an'izany? Fa ny Noël dia avy amin'ny teny latina hoe natalis dies izay midika hoe andro nahaterahana, ary ny Krismasy indray dia avy amin'ny teny hoe Christ plus Mass, ny Christ moa na Kristy dia midika hoe voahosotry ny Mass kosa na ny Lames dia midika hoe fankalazana. Izany hoe ny Krismasy dia fankalazana an'i Kristy izany. Ka araka izany, Noely aloha voalohany indrindra dia tsy fety sampy izany fa fankalazana ny fahaterahan'i Kristy, ilay Mesia, i Jesoa, izay nambaran'ny faminaniana mialoha fa ho avy hateraka tovovavy virjiny, araka ny hitantsika any amin'i Izaia toko fahafito ny andininy fahefatra ambin'ny folo, sy ilay zaza teraka hanjaka amin'ny firenena rehetra. izay voalaza ihany koa ao amin'ny Izaia toko fahasivy ary araka ny lazain'ny Testamenta Vavao any amin'ny Joany toko voalohany ilay hoe Andriamanitra tonga nofo ka ny Noely dia fankalazana an'i Jesoa Kristy izay Andriamanitra tonga nofo. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona ary izany ny hankalazana ny fahaterahan'i Kristy? Angaha misy milaza an'izany nga ao anaty soratra masina? Ny antony voalohany indrindra dia mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ireo antokon'ny tafika avy any an-danitra izay tonga nankalaza an'izany tamin'i Jesoa Kristy vao teraka. Izao izao andeha jerevantsika ange ny soratra masina ao amin'ny Luka ao amin'ny toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo ary niaraka tamin'izay nisy anjely marobe avy any an-danitra tonga teo amin'ilay anjely Ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe, Voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny Avo Indrindra, ary fiadanana ety an-tany ho an'ny olona fa nanehoany ny fitiavany. Ka ny kristiana mankalaza Noely izay fahaterahan'i Jesoa Kristy, Andriamanitra tonga nofo, dia tahaka ny nataon'ireo anjely ireo ny ataon'ny kristiana ao anatin'izany fankalazana izany. Ka isaky ny manao an'io fankalazana io izany ny kristiana dia miaina an'ilay hafaliana lehibe izay nambaran'ilay anjely araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahafolo eo amin'ny toko faharoa amin'ny Lioka io ihany fa hoy ny anjely taminy aza matahotra ianareo fa indro fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra nolazaiko aho aminareo fa mpamonjy niteraka anareo anio ao an-tanànan'i Davida Dia i Kristy Tompo. Fa ny fanontaniana manaraka indray dia hoe, ka nahoana ary ao anaty baiboly no tsy misy mitantara an'izany hoe nisy kristiana nankalaza ny noely tamin'ny premier siècle na deuxième siècle? Ny valin'izany nge dia mazava be e! Raha olona mandalina tsara sy maharaka tsara ny tantaran'ny kristiana hatramin'ny voalohany dia ny kristiana zany nge, ny finoana kristiana nge dia nenjehina foana nge tamin'ny voaforona fotsiny e! Voaforona fotsiny ny finoana kristiana teny anjehan'ireo Jiosy izay nino an'Andriamanitra ihany koa, ary avy eo ihany koa nenjehan'ny Empire Romain foana ange ny finoana kristiana hatraty amin'ny Edit de Milan tamin'ny 313 e! Ka ny tantaran'ny kristiana hatramin'ny voalohany dia tsy nisy fahafahana an'izany hoe mivavaka asio izany hoe hitan'ny olona rehetra fa na mivavaka ary ny kristianina ange tamin'izany dia miafina any anaty fasana e anaty fasana ireo kristianina manao lamesa tamin'izany anaty katakomby ataovy ny recherche anao dia ho hitanao izany ka izay no mahatonga ny kristianina efa taty amin'ny quatrième siècle izay vao nakalazan'ny noely izay a fahaterahan'i jesoa kristy satria efa tao aorianan'ny adidy milo tamin'ny trois cent treize Izay vao nahazo fahalalahana hivavaka ankahalalana an' Andriamanitra izy ireo, ny kristiana. Ka normal be ny fety noely raha tsisy ao anaty baiboly fa tsy midika nininona akory izany satria na isaky ny trente decembre ihany koa ary ange dia maro be ireo kristiana manao fanompoam-pivavahana mankalaza an' Andriamanitra ary Manao fety ka nefany a! Angaha koa ka misy an'izany angaha ao anaty baiboly? Ka tsy midika mihitsy hoe tsisy an'izany ao anaty baiboly dia hoe tsy azo atao? I Jesoa Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofo ve no ny ankalazaina? Andriamanitra nomem-boninahitra dia ahoana ny tsy mety? Nefa an ireo anjely ary nanao an'izany tamin'ny izy vao teraka. Fa amin'ny manaraka dia misy ireo tena manizingizina sy manao forcing be fotsiny ary manaparitaka mihitsy hoe fety fanompoan-tsampy rangahy io mody atao hoe fety kristiana. Nankalazan'ireo Empire Romana sy Empire mpanompo sampy tamin'ny taloha ny andriamanitr'izy ireo, Andriamanitra Saturne, sy fankalazana ny fahaterahan'ilay Sol Invictus, izay andriamanitra masoandro, mandritra ny Solstice d'hiver ny 25 Desambra. Fa mba hamaliana an'izay dia andeha ange hijery tantara kely indray isika e! satria araka ny efa fantatsika rehetra manko dia ny Solstice d'hiver dia zavatra efa nisy efa hatramin'ny ela be isaky ny Vingt et un décembre fa zao no tsara fantatrtsika mialohan' io vingt et un décembre amin' ny andron' ny solstice d'hiver io dia ireo firenena mpanompo sampy tany taloha dia mankalaza fety fankalazana ny andriamanitr' izy ireo andriamanitra Saturne manomboka amin' ny dix sept décembre hatramin' ny vingt trois décembre fa tsy isaky ny vingt cinq décembre zay aloha zany voalohany indrindra. Fa rehefa nanavao ny calendrier romain i Jules César no lasa calendrier julien dia nisy compte diso tao ka ilay solstice d'hiver izay tokony vingt et un décembre dia lasa nitotona vingt cinq décembre noho ilay compte diso tao anatin'ny calendrier Ka noho izany fahadisoana izany no nahatonga an'i Papa Grégoire treize nanavao an'ilay calendrier julien izay nisy diso teo aloha ho lasa calendrier gregorien izay ampiasain'ny kristianina amin'izao ka ilay calendrier nisy diso teo aloha dia nanasorana folo andro fa ny tsara fantarintsika manaraka dia hoe tsy mitovy ny daty a 25 décembre izay a nahakalazan'ireo a firenena mpanompo sampy a an'ilay a andriamanitry ny masandro tamin'izany sy ilay a 25 décembre izay hakalazan'ny kristianina an'ilay a noely na krismasy a an'ilay a nahaterahan'i jesoa kristy a izay Andriamanitra tonganofo ankehitriny. Izao anefa no tena marina tokoa fa tamin'ny taona trois cent cinquante quatre amin'ny Pape Libera izay vao ni-fixer ny daty vingt cinq décembre ho fankalazan'ny kristiana ny fahaterahan'ilay Andriamanitra tonganofo. Raha ny taona deux cent soixante quatorze kosa ny empereur Aurélien no nisafidy an'ilay solstice d'hiver nankalazan'izy ireo an'ilay fahaterahan'ilay Sol Invictus. Dia tsy midika mihitsy akory izany hoe teo koa izany ny kristiana izay vao nihevitra hoe possible hateraka volana décembre i Jesoa Kristy izay Andriamanitra tonga nofo satria teo ny Papa Liber izay vao ni-fixer ilay daty. Tsia! Tahaka ny dogme mahakasika ny Trinite ihany io, efa taty amin'ny Concile de Nicée sy Concile de Constantinople, Concile de Nicée tamin'ny trois cent vingt-cinq, ny Eglizy izay vao namoaka ny dogma maha Andriamanitra trinite an'azy kanefa tsy midika hoe teo akory Andriamanitra vao trinite na hoe teo ny kristiana vao nino an'izany fa taloha be an'izay ao anaty soratra masina dia efa trinite Andriamanitra ary efa nino an'izany foana ny kristiana dia tahaka izay ihany koa makasika an'ilay fety noely izay akalazan'ny kristiana izay neverana hoe Jesoa Kristy dia tena teraka manodidina ny volana desambra satria maro be ny porofo Izay nomen'ireo kristiana hatrany voalohany mahakasika an'izany fiheverana izany hoe Jesoa Kristy dia possible teraka ny volana desambra. Ohatra amin'izany izao i Hyppolite de Rome izay milaza mazava tsara ao amin'ny commentaire amin'ny bokin'i Daniela fa hoe i Jesoa Kristy dia teraka tao Betlehema tamin'ny volana desambra. Ny anton'izay moa dia satria ny kristianina hatramin'izay dia efa nino foana fa ny vingt cinq mars no fotoana nahatongavan'i Jesoa Kristy ho nofa tao an-kibon'i Masina Maria. Izany hoe raha vingt cinq mars izany no nahatongavany nofo tao an-kibon'i Masina Maria, sivy volana aorian'izay nahaterahany mitotona ny volana desambra. Ny source dia ireny nomeko anao eo ambany reny afaka posenao video dia afaka vakinao dia afaka anaovanao recherche dia misy ihany koa moa ireo kristianina miezaka mitondra fanazavana hoe ny safidiny io daty io ny eglizy a mba hisarihana an'ireo olona mpanompo sampy a nanompo an'ilay a andriamanitra masandro a izay a fanompontsampy a mba hiala ao anatin'izay a fanompontsampy izay a fa ankalaza an'ilay Andriamanitra tonga nofo izay lazain'ny Soratra Masina hoe masoandron'ny fahamarinana araka ny Malakia toko fahaefatra ny andininy faharoa sy fahazavan'izao tontolo izao araka ny Joany toko voalohany sy ny toko fahavalo sy ny toko fahasivy. Dia tsy maninona izany satria izay mihitsy no nanirahana ny Eglizy mba hitory an'i Kristy amin'ny olombelona rehetra sy ny firenena rehetra mba hitondra an'ilay fahazavana ao amin'ny maizina tahaka ny nataon'i Paoly Apostoly izay hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko fahafito ambin'ny folo izay nanararaotra ny fivavahan'ireo mpanompo sampy mba hitoriana an'ilay Andriamanitra tena izy sy tahaka ny nanirahan'Andriamanitra an'i Gideona mba handravan'ny hotelin'i Baala ary nanoronana hotelin'Andriamanitra teo amin'iny toerana iny ihany, araka ny hitantsika ao amin'ny Mpitsara toko fahaenina. Fa tena teraka volana desambra tokoa ary ve Jesoa Kristy e? Aleo izay fanontaniana izay dia tena hovaliako mazava tsara an-tsoratra mihitsy ao amin'ny page facebook fandalinam-pinoana efa io nataoko eo ambony io ny lien, aza adino ny mi-abonner mba hanarahanao anazy. Fa raha fintinina amintsika dia hoe. Ny porofo ara-tantara izay voalazan'i Luka ao amin'ny toko voalohany mahakasika ny fotoana nahaterahan'i Joany Batista, izay zanak'i Zakaria, taranaka mpisorona avy amin'ny fokon'i Aby, dia afaka hanaporofoana ny fahaterahan'i Jesoa Kristy ny volana Desambra. Satria mantsy Zakaria io dia tafiditra tao anatin'ireo antoko efatra amby roapolo izay mpanao raharaha tao amin'ny tempoly izay nizarazaran'i Davida, izay hitantsika any amin'ny Tantara voalohany. toko fahefatra amby roapolo. Dia eo amin'ny andininy fahafolo dia hitantsika fa ny antokon'i Abia izay misy an'i Zakaria dia ao amin'ny antoka fahavalo. Ka araka ny source maro be dia tamin'io fotoana izay nanaovan'i Zakaria ny anjara rarahany tao amin'ny tempoly io izay nolazain'ny anjely fa hanananaka I Elizabeta vadiny, izay renin'i Joany Batista, izay zokin'i Jesoa Kristy enim-bolana, dia io fotoana io dia ny volana Tisrian'ny Kalendrie Hebreo na manodidina ny volana Septambra sy Oktobra ny volana amin'ny Kalendrie izay ampiasaintsika. Izany hoe tamin'io fotoana io no bevoka i Elizabeta izay renin'i Joany Batista, enim-bolana taorianan'io. no tonga tamin'i Masina Maria indray ny anjely Gabriel izay milaza fa hoe anananaka an'i Jesoa Kristy Masina Maria, izany hoe enim-bolana taorianan'ny volana septambra izany dia tonga amin'ilay volana marsa izay lazaiko teo aloha ary sivy volana taorian'ny bevokan'i Masina Maria izany hoe sivy volana taorianan'ny volana marsa dia Volana desambra izay nahaterahan'i Jesoa Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay fahazavan'izao tontolo izao. Ka araka izany ary ny fety Noely na Krismasy izay ankalazan'ny Kristiana isaky ny vingt cinq desambra dia tsy fety sampy araka ny fiheveran'ny sasany azy akory fa fety fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fankalazana an'i Jesoa Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo. ilay fahazavan'izao tontolo izao a ary a atao izany a tahaka ny nataon'ireo anjely a araka ny hitantsika ao anatin'ny soratra masina ka aza misalasalana ny a makalaza ny fety noely na krismasy a mba hamezam-boninahitra an'andriamanitra akalazantsika ny kristy a izay a andriamanitra toganofo